Kwa kwa kwa dio kang mage. Yeah.
Eh. It is very true. What a matter. Mm. Yega kasi ke moko kijinja lema. Eh. Eh, ngeni kiji se ke moko. Kiji da libe, eh, kiji da libe.
Ndika kiji lema. Eh. Okanyal dhi ta dhi supermarket apango online gi jonyiew chiemb guogi. You know, nitie gimoro malit e ngimana ma kata an kaminenani mm. abiro iri ka mondo mi a consolidate. Why you are not happy?
I want to consolidate what I sow. Huh? I want to consolidate what I sow. Iwinjo ka songo ma wacho. Awinjo. Iwinja? Awinjo. Bwana sani bwana, kakoro kakile. No, wacho ni you want to consolidate what I sow. What you sow.
Yeah.
Okay. Ine kwa kakoro sani bwana. Ah. Kakoro piny tek. Maana mimi wacha wachwanyere kodi. Piny tek kama. Los kar neno.
Ah? Los kar neno. Okay, kwa abia abia mo. Ni mo.
Sinon. Ah, mo timore. Bana ni gima late na en gima radi. Ukawuoni. Kakoro sani bwana. Ini di, ini di. Idhi nyiewo chiemo. kata dhi nyiewo mogo onego bed ni tero odi nyithindi dhi chamo gi jogi gi in owuon ang'o mane nyasaye otimo e ngimawa onge ang'o mane nyasaye otimo e ngimawa that we cannot apply uh ah, -uh. Ah. with no. those

dhi nyiewo chiemb guo yien mane ma koro kisungu luongo ni ujuma isewinjo ka jatend moro weywa ujuma it is ujuma ineno gimomiyo en ujuma kama dhano dhi nyiewe chiemb guogi ok onego nyiewe chiemb dhano
bana in kare pod imor wino wil Iwinja? Idonjo kama rach.
Dongo adonjo adonjo go e supermarket miluongo ni gine ne ga iluongo na eh Avanas. Ha? Avanas.
Mano club ma Kisumo. Gine supermarket iluongo na no. Ago Avanas.
Ah, baba gine ne ma ma ma gine nyaka chiemo ne. Venas gine ne. Amer gine ne.
Makane.
Ma ma ma ma within town. Ayuango are.
Mabuto yuango iluongo nang'o? East Mart.
We eh East Mart. Bwana donjo East Mart. Ewinja. Awinji. Bwana wapango line. An ing'ina kawo mogo adi? Achiel.
Akawo mogo adi? Achiel. Gi mo mar lita adi? Achiel.
Koro bwana wapango lae. Inde akini gi pesa ni. Ande akini gi pesa ni. Ngeni ani gi pesa di. Ani ani 500. Kai ni ni bora ti bora ga. Aparo ka ka jitinda di chiemo ke joga. Bwana jama cha gama ni ng'e ng'e no paka ngo. Eh? Ng'ama ni ng'e. Okang'e wodo mera.
Bwana ne.
Chiemb guogi malaro fa uchiel. Utingo kia sambusa doli. Eh, gini ni gini more so se jidoni more gi gi luogo yawo gini ne ringo more gi gi ok wacham ga ok wang'eyo koro mago more gi go bende otiele iye kacha bwana jama cha odonjo kacha onyonya ka ngori mitwe go guok ngori mitwe go guok miwa go guok ineno guogi miluongo ni gine ne giwawa Eh, chiwawa. Eh. Eh. Ok chiwawa. Eh. Nyawawa. Chiwawa no kata nyawawa no. Eh. Dong en en e batha. Eh. Achulo mia abich. Aneno kaka kanyo koko ting'o troli piero ariyo. Wacho ni awa. Samoro gine gine ma dhano to ok ong'ere nikech bwana in owuon ikia kaka Yes, isamoro inyalo- inyalo wacho niya. ikia kama Inyalo wacho niya. Ng'ani labda chiemo monyiewogi. Yeah.
Onyiew ni medi.
Onyiew ni medi. Onyiew ni medi.
To samoro dani mondo pire sav. Eh. Bana kang'iyo odik mane ni ne chiemo go king'iyo neno moko ndik ni dogi breakfast. Ah. Don't take it dogi pupu. Dogi
Bwana bwana ng'oma ne Nyasaye otime ngimawa ka ng'ato nyiewo chiemo mar guok chiemb guok e supermarket ochulo siling' alufu piero abich to wan wawegi alufu prabich ng'ato dhi chulo ne chiem mana guok guok kende guok dogi kia chiwawa kia jamani safad kia ginene to wan wawegi ah, kwana mondo mi wakaw wadhi wadhi wadhi e timo maker ineno mbano molit achiel which is 200 mabende onego bed ni ng'ado di onego bed ni piem gi jogo what are we Wuod Awi. Ang'o miywago? Gino atin. Wuod Awi. Iwinjo baba?
Inano? Ai.
Roko kawuono. Kora we ywago. Ah, ok eh ywago. Ah, nitie nitie nitie. Nyasaye oketo wakati. Nyasaye oketo wakati. Alamu ema pok ochopo kare. Ipa idi koro wabed guogi. Sani ndi koro inyono, idi koro ibed kata chiwawa. Be koro inyiewo ni chiemo maromo nade? Be koro ibed kata chiwawa kata ibed in chiwawa to an jaman sefal. Koro wabed guogi. An de koro sade inyiewo na chiemo mar 2000 every day. An an chiwawa.
In chiwawa inyiewo ni ma 1500. To koro nikech jadana luo sama Ng'ama odak adak e Kenya.
We ywak baba. Lok aguo.
Ayo alok iguo. Ami nying.
Sani chak luonga gi nying guo. Luonga ng'ane niya. Luonga ng'ane niya.

Yaman Sefa.
Yaman Sefa do kebe. Ay.
Ibi ibi ibi ibi. Yaman Sefa. Okebe.
Okebe. Eh.
Asing'eyo gima timore ka seche moko. Ni eh. seche ma guogi gin ka yot, nitie kaka idwang'a ni mondo welo ng'e ni